Sefydlwyd Castell Penfro ar ddechrau'r unfed ganrif ar ddeg. Mae'n le arbennig iawn achos dyma oedd man geni Harri'r Seithfed. Erbyn hyn, dim ond adfeilion sydd ar ôl ac mae'n grair arbennig iawn i'r dref. Ond nid dyma'r unig grair fydd ar y safle heddi. Mae 'na gannoedd ar gannoedd ohonyn nhw. Dyma'r tro cyntaf i'r Antiques Roadshow ymweld â Chastell Penfro, ac fe ddaeth y dyrfa yn ei miloedd, a chreiriau o bob lliw a llun i'w gweld. Mae lot o gyffro am y peth, ac os 'dyn nhw ddim yn gwybod beth sy'n mynd i gyrraedd, 'dyn nhw ddim wedi paratoi o flaen llaw, A pobl yn just troi lan gyda'r eitemau.
Julia o'r Antiques Roadshow, gwylio fe pob di Sul, mae arno, mae'r pail o'n i'n eistedd fyna a disgwyl i weld beth sy'n ei ddod nesaf. Fi wastad wedi cael diddordeb mewn henebion, a gan bod e mor lleol heddi, o'n i'n meddwl, reit, fi'n mynd i ddod lawr 'ma heddi a dod â cwpl o bethe 'da fi i weld be' sy'n mynd mlan 'ma.
Mae'n hyfryd bod yma yn Penfro a nôl yn Cymru. Yy mae lot o antiques ffantastig yma heddiw. Yym.

A phawb yno'n ciwio yn ysu i wybod beth oedd yr hanes tu ôl i'w creiriau. A'i gwerth, wrth gwrs.
Oedd dou beth 'da fi adre o'n i ddim yn siŵr beth oedd eu gwerth nhw. Um, y cynta oedd um, um, perlau um, ar ôl yn fam gi, a maen nhw wedi cael eu paso lawr i mam, a nhw'n dod lawr i fi, a ni'n jyst yn, yn moyn gwybod bwy o hanes amdano nhw, felly ni'n mynd i ddangos hwnna i'r arbenigwr mewn munud neu ddau. A wedyn yr ail peth oedd watch, um, o'n i wedi prynu mewn opsiwn, oedd yn ymhlith Fe arall mewn bocs. A dyn ni'm yn gwybod dim o'i hanes e, so felly fi'n gobeithio bydd yr arbenigwr yn gallu rhoi fwy o hanes i ni, a gobeithio bod bach o werth iddo fe.
Wel dyn, i chi wedi dod o Landrisant heddi, a chi wedi dod rhywbeth arbennig, so chi'n mynd i fwrw fi dewna nawr. Na, dim o gwbl.
Beth da chi, beth yw e?
Wel, dyma meis uh, y dref yn Llantrisant. Mae'r ffrimen o Llantrisant gafon nhw'r meis yma o'r Earl of Pembroke yn 1633. So mae hwn yn hŷn na'r un sydd yn y House of Commons, er enghraifft. Ac ar rhyw ffon ei gilydd, aeth e trwy rhyfel cartref heb cael ei dirywio, a felly mae'r Freeman dal yn berchen em, mae fe'n trysor i bobl Llantrysi i ddweud y gwir, a heddi nath nhw dod â fe lan i'r castell i ffindo mas tipyn bach mwy amdano fe, timod. Chi'n gwybod faint mae fe werth a phetha fyth? Ydyn, ni wedi cael tipyn bach o sioc, do. Uh, mae fe'n werth o leia 70 i 80 mil. Tipyn bach mwy na beth o'n i'n meddwl.
70 i 80 mil o bunne. Mm, a bydd e werth, werth lot mwy os bydd ni'n talu ti'n bach i uh, wneud y lan ti'n bach, ti'n So bydd e dros 100 pryd ni. Oeddi fe mewn rhyw fath o folt gyda chi? Ydy, fe mewn folt yn sicr, ydy. Ond bydd e fe ar, uh, ar y ddangosfa o'r, or meis yn neuad y dref yn Llantrys am blwyddyn nesaf. So edrych ymlaen i digon o bobl weld e ar y pryd.
Ac fe gafodd Viv a Finne gyfle hefyd i ddangos eu trysorau. Ddyf eisiau gwybod ychydig yn fwy am bot Tsieineaidd oedd ganddi, a finne moyn gwybod am watch fy hen hen dyd-cu. we'd be talking at auction probably a hundred and twenty, hundred and forty pounds.
Chi wedi joio heddi? Wel, ni wedi cael dydd bendigedig heddi, mae wedi bod yn hynod, odi. A mae fel awyrgylch sioe yma, mae pawb yn, um, yn diddori yn popeth sy'n mynd mlaen yma, mae wedi bod yn grêt heddi. A gethoch chi gyfle hefyd i gael eich credu a chi wedi... Do, do, ni wedi cael e wedi gwerthfarogi a a i wedi gwir maen nhw maen nhw yn werth rhywbeth so chi'n gwybod hwnna'n neis i wybod o hyd yndyw e? Ffantastig a dwi'n gwybod hefyd bod yn oriawr i werth rhywbeth felly yym sa i'n mynd i werthu fe so gadw e yna. Wel fi'n mynd i werthu un i ni so nawn ni de so fi yn. Digon teg i ni gyd 'di cael rhywbeth mas o'r dwrnod. Odyn yn gymhwys odyn. Hyfryd iawn.